וויאזוי מען געבט זיך א עצה מיט א מורא'דיגן אויסטערלישן פחד פון טויט, אויסטערלישער פחד אז זי האט מורא'דיג מאל ווען ס'קומט איר אויף דער געדאנק וועגן שטארבן אין קאפ, ממש איך מיין זי דעסקרייבט מיין איך א פעניק אטעק, כאפט ממש די אטעם פארלירט זיך הייבט אן ציטערן וואס העט זיין און וואס העט דעמאלטס געשען מיט מיר און הייבט אן טראכטן פון די זאכן וואס זי האט געטון וואס איז נישט ריכטיג אדער וואס זי האט געדארפט טון אנדערש וואס העט זיין מיט דעם ממש ווי פערסאו. די מייד אגב זי לייגט אגב צו אז, נישט אגב, כ'מיין זי זאגט עס אלס א חלק פון די שאלה, אז יא זי וויל האבן יראת שמים און אוודאי אייביג טרייען צו טון די ריכטיגע זאך, אבער די לעוועל ווי אזוי ס'עפעקט איר איז זייער זייער שטארק, ס'איז זייער זייער שווער, ווידער די לעוועל פון פחד וואס זי האט און בשייכות מיט שטארבן, דאס איז איינס, די אנדערע שאלה איז אביסל פארקערט. היפש פארקערט, אז אז מענטשן האבן מורא, דאס איז די אנדערע שאלות, מענטשן האבן מורא, מורא'דיג מורא פונעם טויט, און זיי האלטן נישט אז דאס דארף זיין די מהלך. אקעי, שטארבן איז אפשר נישט קיין גוטע זאך, אבער שטארבן איז דאך אריבערגיין פון די וועלט צו יענע וועלט, סוף כל סוף איצט ארבעט מען זייער שווער אויף די וועלט זיך צוצוגרייטן צו יענע וועלט, און ס'קומט אן א מינוט ווען מ'קומט אן צו די פוינט און מ'גייט אריבער צו יענע וועלט, סאו אקעי, כ'מיין מ'וויל לעבן, יא, יעדער וויל לעבן, אבער ס'איז נישט אזוי ווי אזא שרעקליכע זאך וואס די מאמע מאכט אז ער איז שטארבן. איז דאס זענען די צוויי שאלות יוסף זאב. האסטו די צוויי אינגרידיענטס, כ'ווייס נישט וואס דו ווילסט, עס ביידע עקסטער, מאך א סאלאט און עס עס אויף צוזאמען, אדער איינס זאל קענסלען דעם אנדערע, פארענטפערן די עני. יא, עקזעקטלי. לכאורה האבן זיך איינער פארענטפערט די אנדערע. אהמ. אקעי. די אה. פֿערצן יעריגע מיידל וואס האט אזוי שטארק מורא פון די שטארבן, באקומט איר שמועס פון די זיבעצן יעריגע מיידל וואס זאגט איר

ריגרעטן א גאנצן צייט די וועג וויאזוי די פירסט דיך אויף, פיר דיך באמת אויף סאך בעסער, נוץ די פחד א שטאט ס'זאל זיין א זאך וואס מאכט דיך אריינגיין אין א פעניק אטעק, א זאך וואס מאכט דיך אריינגיין אין זאלסט פארלירן דיין אטעם, אגב דאס איז לכאורה די טייפ מענטשן וואס האבן א עדווענסד. כח הדמיון, זיי קענען זיך באמת אריינלייגן אין יענע מצב און זיי טראכטן טיף, ביי אזעלכע מענטשן קען עס געשען, אסאך מאל איז דא נאך זאכן אונטער דעם, ס'איז דא מענטשן וואס האבן עס מיט חלש'ן, אסאך מאל איז זיי פילן א גאנצע צייט ווי אט אט גייען זיי שוין חלש'ן און זענען פארנומען מיט דעם, דאס איז דא אסאך מענטשן וואס האבן דאס, ס'איז סערטען וועגן ווי אזוי באהאלטענע און ענקזייעטיס אינעווייניג אין די סיסטעם, מעניפעסטן וויאזוי זיי ברענגען זיך ארויס. סאו די אגב איז צו זעהן פאר ווי איך וואלט געקענט באשטיין זאלסט דאס אויסשמועסן ווייל יענע די פאקט וואס די זיבעצן יעריגע מיידל האט נישט מורא פאר שטארבן איך ווייס נישט וויפיל דאס העלפט די אנדערע וואס האט יא מורא זי ווייסט מסתם אויך די אלע חשבונות ניין? אז יא מען ארבעט פאר יענע וועלט און מען קומט אן סוף כל סוף דערצו און מען טוט די בעסט וואס מען קען און א מענטש איז נאר א מענטש אבער עס איז דאך דא די פחד איז דא און ס'קומט ווי האסט יעצט געזאגט. ס'קומט פון אנדערע, פון אינערע ענקזייעטיס. יא, אז איך וואלט געוואלט אויסשמועסן ביידע, ביידע זענען בעצם וויכטיג און אמת, סיי די, ביידע זאכן וואס דו האסט יעצט אויסגעשמועסט זענען אמת. ס'איז אמת אז צו האבן צופיל איבעריגע פעיר קומט פון אן ענקזייעטי און פון א נישט גוטע פלאץ, און די תירוצים וואס די זיבעצן יעריגע מיידל זאגט גייט נישט העלפן אויב ס'איז דיפלי רוטעד אין אנדערע ענקזייעטיס וואס געבן זיך פשוט אויס מיט די מחשבה פון שטערבן. עט די סעים טיים איז אבער אויך. האסט געזאגט עפעס וואס עק לאמיך מיך אפשטעלן דערויף. אז ס'איז דא א געוויסע ענקזייעטי און ס'עקספרעסט זיך אין א פחד פון שטארבן, אבער דער פחד פון שטארבן איז נאר אזוי ווי די שפיץ דערפון, אונטער דעם ליגט א אנדער א נישט דווקא א אנדערע, ס'ליגט איין ענקזייעטי וואס עקספרעסט, ס'קען זיך עקספרעסן אויף אזוי און אויף אזוי, אין די קעיס איז עס פון א פחד פון שטארבן, יא? פון איין זייט, פון די אנדערע זייט איז אבער אויך דא
א באקאנטע זאך, איך מיין עספעשעלי אין די וועלט פון עקזיסטענשאל סייקאלאדזשי, עקזיסטענשאל סייקאטערעפי, דא אסאך וואס האבן געקוקט אויף דעם אז די גאנצע מציאות ווי אזוי די מענטש ארבעט, די סיבה פארוואס ער זוכט דעם תכלית, די סיבה פארוואס ער וויל זיך בכלל צוהערן צו גאט און צו רעליגיע און פאלגן וואס ס'שטייט אין די תורה און און און און און און.

נישט אריינגיין אין די גאנצע אריכות און קבלה פונקטליך וואס דארט איז פארגעקומען, אבער וואס איז געשען איז ער האט געזינדיגט, ער האט געגעסן פון די מעצי הדת און ער איז אריינגעפאלן אין די יעצטיגע מציאות פון טוב ורע וואס אונז זענען יעצט, אין די מצב מוזן אונז האבן שטערבן אן שטערבן, אן וויסן אז אונז זעמיר דא אויף א טיימער און עס ענדיגט זיך איין טאג. קען עס נישט עקזיסטן נארמאל, אונז גייען מיר זיין, אונז גייען מיר זיין לויזע, לויזע פייגלעך, אונז גייט, קיינער גייט נישט קעירן צו וועלן בכלל צו הערן וואס די טוב זאגט, ער גייט זאגן יא, בשריש ליבי איילעך, און אן די זאך, מה שאין כן די זאך פון די שטערן, אזוי ווי די פערצן יעריגע לייגט טאקע אראפ, דאס איז, ביידע שמועסן אויס אין א געוויסע זין, אז די אמת'דיגקייט פון שטערבן, די מעלה פון געדענקען פון יזכה ליום המיתה, איז באמת די וויסן, אז איך בין דא אויף א טיימער, איך בין דא איין טאג גיי איך דארפן אפגעבן דעם חשבון, איך גיי אוועק גיין, וואס איך זעה דא יעצט איז צייטווייליג און איך גיי אנקומען צו עפעס אנדערש, אין אנדערע ווערטער מען דארף נישט צוקומען צו עפעס א ספעשל ענקזייעטי צו האבן דאס, דער רבונו של עולם האט אריינגעבויט א געוויסע נארמאל ענקזייעטי, א געוויסע נארמאלע זאך און וויסן אקעי איך ענדיג איין טאג גיי און מען דארף נישט פון דעם. מען דארף נישט פון דעם האבן א פעניק אטעק, מען דארף נישט פון דעם אויפהערן צו אטעמען, מען דארף דאס קענען זייער גרינג פעיסן בעצם אין א געוויסע זין. איך געדענק, איך האב שוין אמאל געמענטשענט דאס, ס'איז דא עפעס א געוויסע קלעס וואס איך בין דורכגעגאנגען, עס הייסט PGL, Personal Growth Laboratory, וואס מען איז דורכגעגאנגען מיט דאקטער לעוויץ, און זיי האבן געזיצן א גאנצע צימער פון. טערעפיסטס און אונז טוהן מיר געוויסע פראסעסעס פון טערעפי אויף זיך אליין. איינע פון די שטארקע זאכן וואס ער האט געטוהן דארט איז געווען איינס אדער עטליכע סעשאנס וואס ער האט גערעדט איבער די נושא פון שטארבן און ס'איז געווען אזוי אינטערעסאנט ווי מען איז ארום געגאנגען די רום ווי איינע האט געפחד'נט פון די סאבדזשעקט און אנדערע זענען געווען רואיג און גרייט, סאו וואס ער האט געטוהן איז ער האט אזוי ווי גענומען.

איז האט האט ער דאס געטון, און ס'איז געווען אינטערעסאנט ווי יעדער איינער האט גערעדט פון עפעס אנדערש, איינער האט גערעדט ווי שטארק ער גרייט זיך אן אויף דעם, און האפט אז ביי די טיים וואס ער גייט קומען גייט ער זיין רעדי און האבן געטון אלעס וואס ער האט צו טון, די אנדערער האט גערעדט ווי שטארק ער איז עפרעיד און ער קען נישט קוקן אויף אים און ער ווייסט נישט ווי ער קען נישט פעיסן ער קען נישט טראכטן אפילו פון אים ער וויל נאר, ס'איז געווען אינטערעסאנט אין די צימער אין די.

שטייט האבן באמת די עקספיריענס צו סך הכל זיי גייען ארויס פון איין צימער צו די אנדערע און און אנדערע שאלות און די זעלבע וואך לייגט אראפ דעם פעניק.
ס'האט ממש א קריפלינג אפעקט. א קריפלינג אפעקט.
איז איז דאס א וויכטיגע זאך וואס פאר עניטינג וויל איך טאקע דאס ארויסברענגען אז קיינער זאל נישט אינפארסן אדער ארויפלייגן זיין וועג פון קוקן.

אז ס'קען זיין פון זייערע שכל זאכן, פריער האבן מיר עס אויסגעשמועסט ווי סערטען ענעקזייטיס, ס'קומט מעינלי פון נישט פילן רעדי, ס'קומט מעינלי פון נישט פון נישט פילן, כ'האב עס סך הכל ליב אויך אנצוקוקן ווי דיפרענשיעשן, די ווען א מענטש האט זיך גוט ארויס, ער איז קלאר, ער ווייסט וואס ער טוט זיך מיט זיך, איז ער רעדי, אקעי, די רבונו של עולם האט מיך אראפגעשיקט פאר א געוויסע סכום פון צייט. נאך א נקודה איז, די מענטשן דארפן וויסן אז מען שטארבט נישט סתם אזוי, ווייסן וואס איך פלעג זאגן? מען שטארבט נישט אזוי שנעל.
יא. ווייסט וואס איך מיין? אהא. קענסט די קאנצעפט? ניין, איך הער. מען שטארבט נישט אזוי שנעל, די וועלט איז דיזיינט געווארן צום לעבן, נארמאל מענטשן, רוב מענטשן האבן אריכות ימים, און די וועלט איז א סעיף פלאץ, מער ווייניגער ווילאנג מען היט אויף ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.

ריטשן אוט צו אנדערע מענטשן, צו גוטע ידידים, צו פראפעשענעלס, זאלן זיי העלפן טרעפן א גוטע געשמאקע זיסע טעם אין לעבן יא צו קענען מאכן סענס פון די וועלט. אין אנדערע ווערטער, די וואס זענען יא פאזעטיוו כאילו וועגן שטערבן נישט אייביג איז עס מוראדיג פאזעטיוו, א מענטש דארף וועלן לעבן, א מענטש איז דיזיינט אין א געוויסע זין נישט צו וועלן שטערבן. ס'ווענדט זיך אין די לעוול ווי סאך דו האסט מורא פון שטארבן, וויפיל די שטארבן העלפט דיך לעבן ריכטיג וכו'.
סאו די שטארבן איז א, די טראכטן פון שטארבן אדער די פחד פון שטארבן איז א טול, און א טול דארף ווערן ריכטיג גענוצט, און ס'דארף קומען אין די ריכטיגע גרויס. מען נוצט נישט א קרעין אריינצוהאקן א נאגל אין וואנט. אה. וואס נוצט מען? וויאזוי האקט מען אריין א נאגל אין וואנט? א האמער? אה. אסאך מאל איז גענוג א לעפל אפילו. הממ. ניין? יא, פאר די ציינער, איך ווייס. בקיצור, דאס זאגסטו זיך אז טאמער יענער האט נישט מורא אז ער גייט געווינען די לאטערי, אדער אז א שטיק גאלד גייט, איך ווייס נישט, מען גייט זוכן אין די קלאזעט פאר א קלייד און ס'גייט זיך אנטפלעקן דארטן א שטיק גאלד אין בעק פון די וואנט, דארף אויך נישט מורא האבן פון שטארבן יא. אז יעצט אז מען גייט. ס'איז דא א, ס'איז דא די, די ניגון וואס איך זינג די כי לא ידעך זינג איך דארט די עמך אליך אברח, דאס שטייט אין א געוויסע תפילה יום כיפור ביינאכט, א געוויסע א לאנגע פיוט, ער האט דארט אויך א גאנצע שמועס ווי ער רעדט פון דעם, עס איז דא אסאך, בעיקר ימים נוראים אפשר יום כיפור צייט, איז דא אסאך פון די פיוטים וואס רעדן אז ווען ס'גייט קומען די טאג וואס איך דארף אוועקגיין פון די וועלט זאל איך זיין גרייט מיט א געוויסע בידך אפקדיחי קיינד אוו צוגאנג. שוין, יעצט זעמער אביסל אריינגעפארן דא אין א אין אזא אינטערעסאנטן שמועס. יא יא בהחלט. אקעי ווי האט זיך זעף נאך א שאלה? קען אויך ברענגן נאך א ש. אקעי. פארקערט, מען דארף יעצט האבן נאך א שאלה אביסל אראפצוברענגען צוריק דעם עולם צום לעבן אביסל אין ריל לייף. אקעי, סאו די שאלה קומט פון א מענטש וואס וויל וויס האט זייער א עטיטוד פון מיי וועי אר די היי וועי. מיי וועי די היי וועי מיינט אז ווייניג בויגזאמקייט, ווייניג פלעקסיביליטי, זאכן ווערן געטון פונקט וויאזוי איך וויל, אדער א גוטן טאג, יא איך מען דארף עפעס טון, איך פארשטיי מען דארף עס טון אזוי, איך ווייס לאמיר זאגן מען דארף שמועסן, יא מען שמועסט זיך עפעס אפ, אונז גיימיר זיך טרעפן ביי מיין הויז און צוזאמען גיין צו די חתונה. איז נישטא קיין פלעקסיביליטי מיט זיך טרעפן העלף פאר עס מיט נעמען א טעקסי צוזאמען אזוי וויל איך און אזוי מוז עס זיין. אפשר נישט ריכטיג אזוי וויל איך און אזוי מוז עס זיין יעדער יעדער פילט אז אזוי מוז עס געשען. סאו וואס מען קען טון וועגן דעם. נו וואס? הםמ.
אין פשוטע ווערטער צו ווערן מער פלעקסיבל. וויאזוי ווערט מען מער פלעקסיבל? יא. איז איינע פון די עפעקטיוו וועגן וואס איך האב געטראפן איז צו טרעפן ווי דו ביסט שוין יעצט פלעקסיבל. ס'טייטש אסאך מאל די מענטשן מיינען אז זיי זענען בכלל נישט פלעקסיבל, ווען איך האב מצליח געווען אין קליניק צו נעמען אזא מענטש און ווייזן פלעקסיביליטיס ווי דער מענטש האט יא פלעקסיביליטיס, וואו פלוצלינג זעט דער מענטש איך בין נישט אזא, דער מענטש הייבט אן די שאלה מיט איך בין א מענטש וואס איז אדער מיי וועי אדער איך בין אזא אדער מיי הייוועי אור הייוועי מענטש, ווייסט וואס איך מיין? אור מיי וועי אור הייוועי, דעטס איט, אזא מין מענטש בין איך, ניין. ביסט נישט אזא מענטש, האסט אזא טענדענסי אסאך מאל אין סערטען פלעצער, סערטען צייטן, און סערטען געשעענישן וועגן סערטען ריזענס. סאו קודם ווייס אז דו ביסט נישט סטאק אזויווי כאילו אין. דאס איז די ערשטע זאך, לאמיר קודם טרעפן דעם וואו ביסטו יא פלעקסיבל. און בויען אויף דעם. יא. און די צווייטע פארט וואלט מיר געווען, וואס קען זיין, לייק ווען געשענט זייער שטארק די מיי וועי הייוועי?
מיט געוויסע מענטשן, געוויסע אומשטענדן. לויט דעם וואלט איך פרובירט צו כאפן וואס דרייווט די ביהעיוויער, כ'וואלט עס אנגעקוקט ווי א ביהעיוויער, דער מענטש ביהעיווט אר מיי וועי אר די הייוועי וועגן א געוויסע, אפשר פילן זיי זיך נישט סעיף, אפשר זענען זיי געווארן אפגעבריהט, אהא, סאו ס'קען. מיט צוויטן מענטשן.
אהא. און בכלל פאר אזעלכע מענטשן איז גוט זיך די מי אזכר יום המעשה וואס מען האט פריער גערעדט אביסל צוריקמישן. ניין אבער דאס איז אויך נישט אינגאנצן וועגן וואס? ניין געדענק אז דו ביסט דא אויף די וועלט נאר אביסל איך מיין. גארנישט איז נישט פערמענענט גארנישט איז נישט קביעות'דיג. יא מען קען אויך אויסשמועסן דו ווילסט אן די מאוסט בעיסיק לעוול דו שעירסט די וועלט מיט נאך מענטשן דו דארפסט צוקומען צו נאך מענטשן און איטס נאט. אור מיי וועי אור הייוועי איטס אווער וועי איטס די וועי אוו אלל אוו אס און אונז מוזן זיך אן עצה געבן אונז זעמיר מענטשן וואס ווערן געבוירן און וואקסן אויף און שטעלן אויף פעמיליס און אונז וואוינען צווישן פרענדס און צווישן קאמיוניטיס און פונקט אזוי ווי די שואל אדער די שואלת שיקט אריין די קוועשן און דארף צוקומען צו די תירוץ איז דא נאך מענטשן וואס הערן אויס ס'איז דא די וואוינסט אין א און א עקאסיסטעם. יא, דו שעירסט די וועלט מיט נאך אנדערע מענטשן. דאס איז אן די מאוסט בעיסיק לעוול. וואס אבער קען שטערן א מענטש פון נישט ריעלייזן דאס איז וואס איך טראכט איז אז האט ער זיך אפגעבריהט אמאל און רידזשידנעס בכלל און אנדערע עריעס פאר דעם. קוק איך זייער שטארק אויף די פלעקסיביליטי אין דזשענערל, לייק לאמיר זעהן ווי ביסטו, ווי נאך ביסטו פלעקסיבל, ווי ענדזשויסטו צו זיין פלעקסיבל, ווי פילסטו נישט טרעטענד ווען דו ווערסט יא פלעקסיבל? אקעי, סאו געוואר צו ווערן ווי מען איז יא פלעקסיבל און אנדערע זאכן, ווי מען איז גוט און וויאזוי מען קען פון דארטן בויען און ווערן נאך בעסער, קען מען מאכן א אפוינטמענט מיט רבי יוסף זאב, זיין פאון נומבער איז טרי פאר סעווען, פאר סעווען זירא, עיט וואן פייוו וואן.